Tata Nyasae abaseseni, naende abamenyete amatuko na amagoro, ase mogwetaka obonyansi buna kogororoka. Amina.
Amina. Inche nabekirwe baka egunia ime make na intwe echuma egosamba korwa riko iga, aye kombekerera amagoro. Ase endara, akombeka egunia ime. Ambeke aa ntaiso ama. Abande mbari goitwa abande mbari goitwa nonye aahahah inki bakoboria. Mama buna twarwa gose nesukuru twana twamokoresia ekonda twatera echae onyore chibesa otwakanere eschool fees onyore chibesa ogore endagera onyore chibesa. Naki abana aba bakobeka nonya ne chianga, inche chianga ng'ete kwegorera kende class five, ngwende ekonda. Inche kende class five, natete konyobaka eriogo, inche bono obogima obo bwabete obobe, inche ntete konyobaka eriogo iga, naimokirie eriogo.

Nintugute iga Ng'a togotwa. nintugute yanga yane Togotwa gotwa. ekero erio ngotuguta nainche natugutire nonye ase okoro yaye ekero asire tatebete omong'ina tobasa gontugutera omwana oyio koyia morende egesusu aranyore okobeka entiga tiga.
Mwanche omorigereria o Gusii Voice nerituko rinde ngokoretera omogano korwa chinsemo chia Kabwori. Kabwori nigo egotoka ime ya Kiogoro ward ime ya Nyaribari chache Kisii county. Aye iga rituko riarenge ngokoretera omogano bwo omonyaroka oyomo oyobwate omogano omotambe sana igoro yogokina kwaye. My story series but togendererete. Eire ng'a nonyio momosubati obwate omwana, omonyorie abana bande lakini in the process ochake koorokia signs chi'okotanchwa iga ochete na ng'ina you know. Generation tomerete nowadays abanto okonyora bare gose nkonyuomwa bare abasubati babwate abana. But as a parent aye kwanywa momosubati oiga, how are you ready to parent omwana oiga ochete na ng'ina, nomorere enchera ere bieka ata realizing that there is a difference goetera baria okonyora na abaiga bachete na ng'ina? No. Bono nao tore iga iga nomosubati oiga ase eng'encho obogima bwaye bogokina, ng'ina nigo asogete kamobwate, lakini ere tamanyete mang'ana aya iga. Treatment eria tata omwabo amworogetie ase obogima bwaye, nere achete koriara ase ng'a there is a difference, agacha koriara ase ng'a kumbe this is not the real father. Tiga atoe story yaye ase oboikeranu naende atotebie ng'a ki akorokwa, eri tomanye omogana oye ase enchera y'oboikeranu. Chimaki naye tinkorokwa, e Gusii Boys. Karibu sana. Eritera naye nkorokwa Winfrida, ere nimoansaari gose Orioba. Inche ogokina kwane kwarenge ng'a The way ere omonto oragende nonya omanyete there is a this thing omonto okonyora omoibori ee nabo more amo but ni kama mori amo nere. Bono inche ki nagachire kwanza korwa nursery nkegoa bono tiambe ekero ere five years juu that time abana bagachire esukuru four to five years. Ningokenda esukuru. Inche nasomete Kiamogete primary kingochaka nursery. Ekero nachaka nursery, nkaenda esukuru, bono eng'encho eria okoirana omanyete nabo okoboria one plus one onyore kaba omosao. Inche omanyete engaki ere nabo okogenda gwachesa kweba. Namanya korigeri gwekeranya naitwe Mark Knight ngoitwe yaani bono ogoitwe oko iga ngoitwe nering'a tinkwaneti one plus one eye intwo. Oyo okogoita ning'o? It's my father.
Nkorwa esukuru maragoba bono riria toroche bono chinsa chiarire maragoba either nkwabwate nonye na omwaka bono nere ogokori gose naye bamwake taiyo bono nabo ang'atete gogosomia. Riria agosomi Kobori ng'a egesabu eye naki ekoenda, bono nabo oranyore sometimes tiga rende norabara nonya na ebiara, omanyete ntwakabarire ebiara, twabara ebite, bono tiga orara abare, rirorio okonyora aye nkobara ore, ekeranyi eke kere ready, kwaraererigwe ebiranyi, kwanyora ogoitwe, bono yaani egaikera ngoitwe gose nabo okorwa nonya na esiko, bosa igo kwanyora ogoitwe. At least rinde sometimes mama kagocha mpaka iga iga, onye orure gose inka seita ere gachwo, mama orunga ocha iga iga. Iga iga ase tore iga. Iga iga ase tore.
Iga ng'ai bono ase. Iga iga ase ende iga iga saa hii no baba. That time enyomba nere yarenge ensa iga alafu kuna ka slant pale karenge iga abwo ase ritoke ere rigatinsa abwo iga. Bono rituko erimo mama ochire. Twatigaire inche, tata, na abaiseke baminto babere, ntochieti gotenya, alafu lunch ntwabwenerete toro seso ne ritoke, lunch eye ntwara gose embuya, bono ntochieti gotenya, akamanya gocha, inki otakorera egasi gete? Mbori bono omanyete otarairaneria, gwaitirwe, naitwe tu, nochete we narenge. Akang'a ebituma na ebiranya bire noche emekero embe buna ere, akang'a ebituma emetororo five, ante gendeti nkagasibwa. Ngaimokia ebituma biria engaika nkagasibwa. Ngatiga ebituma ebio iga abwo, ngatebia omonto orenge iga abwo orenge konia oyonga, ngatiga ebituma ebio. Buna nabitiga abwo iga, amagoro, kegati, ngatiraa. Ngatiira korwa kegati abwo, ngaika nyango abwo ee, ngacha igo. Ngoika iga mama akomboria, Nki gwacha? Naki bono ore iga? Ngomweresa, Okay, mama akufeel poa. Mambia aye ilibidi tulale juu chinsa konya nchierire. Mambia aye tokagenda inga. Bono omanyete tagokwana, mpaka riria gwatete yaya. Gento nkio nakora, tagokwana gose nakogochera, bono bakobore something bono emechando ki eye what kind of problem is this? Bono inche iga ekaba yaani ekonya kogenda igo egachangekera nkabora mama ki tore mogondo tokonya korema, nkamoboria bono mama ntitindi ndarakoborie risoa naende ong'iranerie. mama tata bono ning'o? Ndito nteiyo juu eng'encho nere inche ndoche tinkare go feel comfortable. Mama akanielezea akantebia buna antebeti, antebeti omong'ina naro ore ekeng'umbu eke iga, nere omosiganete gochinga iga abwo bono. Ekero amosigana, amosiganete na inche kende two weeks. Kinde omwana ekeng'werire egetambaa ime, bono aante omong'ina oyio ekero amosiganete akamoira rende oyio nere tata rende agacha agakora ki? Akamoikora iga ase obo akamoira. Komoira koria toroche rende inche nakinire, sijui kitu, ntoroche goikera bono kwang'ea komanya ng'a obokong'u mbore gati iga iga. Inche bono. Buna anga ase nigo nyagokina, buna anga onya komanya amang'ana amange yaani mpaka ogoika kwanyora sometimes orwarete lakini togoteba ng'a norwarete. Inche neba saii, siesi ambia mtu eti mi ni mgonjwa, juu najua hakuna mwenye atanisaidia aa, juu inche bono ee nateire baba oyo nere ngocha gotebia ng'a baba nindwarete. Baba ase nimotei gento nge yagotei. Baba agotei bono rora aye onye kobwate besa ende yonsi okore ki? Ogende ogorente tere matiboga abwo onywe. Gose onde moino iga iga ogorente tere onywe. Estory eyio ere iga. Egaika mwaka mwaka gose twenty seventeen, okay, mintee torabasike bane, momura oyomo nere omoke. Tata agaika aka- akang'anya korunga, agatebia mama, nagotigeire ebisaga nibi biagosomi, inche nakorire ki? Nachiire. Nachiire. Akagenda akaenda pi, simi teiyo. Mama nabwate esimi, nere nabwate esimi, but ase piga simu. Bono i- bono oteba naki bono? Rende mama buna twarosana esukuru. Twana twamokoresia ekonda, twatera echae, onyore chibesa otwakanere eschool fees, onyore chibesa ogore endagera, onyore chibesa naki abana aba bagobeka nonye ne chianga, inche chianga ng'ete kwegorera kende class five, ngwende ekonda, ngorwe school, sunday twende twaterera omonto echae, monday twapima either mama ande otopimera, atleast rende tonyore nonye ne ebesa togoreria nonye ne eyanga. Tata nabo agatwerire ekonda. Twende twatoreche aye are okotoreche aye. Mwatoreche aye ase egetanda nene echaye chikiro nchiri tobori. Buna omotienyi oika iga chibesa echio buna akoegwa noe mama takomwaa noe nekoire akomoboria endagera nkogora gose eschool fees nkobakanera gose ne chianga nkogora yaani bono tari komwaa besa.
Erio naende nclass five. Class five, bono toroche obogima obo yare ne mbuga ase nekonya kogenda, Yeah. gokonya komanya mono mpaka yaani mpaka goika kwabora ime chando ki what kind. Erio ang'anya, bono mama rende nere otigarete ime, inche na mama na abaiseke aba baminto batato bono. Mama agabw tarantwara mwana momura, toroche iga am- aamate naye otigare ebisaga na ebiago nachiire. Akagenda igo esimi etari goaka, engaki egete iga, tata agacha akaigora esimi, inche toroche nachoinire mpaka esecondary, nkamotebia yaya ekero bo ntaete gokora ki? Gocha nakuru, nakuru bamenyete, ntaete gocha nakuru. Oyo bono omwami nigo agwakire? Eeh. Okay.
Nkamobora ng'ai ngorusie efea, nkamotebia onye emete eywo ere iga abwo. Yaani babangu wanakuanga rude. Onye emito eyio ere iga abwo, otobe okore chibesa echio chibe transport ochire. Mama takora kende. Tacheti kwenda ngaki eyio bono, naende agacha gaka next. Mama agateba saii tinkwenda juu bono oroche nse kwenda inwe naki mokomanya. Alafu bono egacha igaikera mama akagenda. Ekero agenda, bono nari ere rende agacha rende that time. twaroranete nere period, ekero twarorire nere period aria gocha akaniuliza, akambora bono chingaki chiria kwaroche erangi motienyi ki orenge, yaani tari ki chiarenge, namotebia, nabori ninki, agantebia yaya okorora ng'a ebinto biasarekire, nabori ng'ana ki, agantebia yaya okorora ng'a naigure bobe.

Ase engencho abwate abaini, abana abaiseke, tata otamire, omoteiri soma ebisaga na ebiya ogochia iga abwo, omanyete engencho eria bono omanyete iga agokwana, okay intwe arenge ororo, ekero agokwana yaani eyio kitu hata mieri nyuma anga, ngaboria bono okay mama ominto ere kainde aranyore omwana omomura, nari amotese aye onsi gose nakore ki, onye rende naro. Gose nake, rende ngakora ki? Bono ngatebia mama aye tobe konya korusia rende inye tiga aye ebe igo, Nyasaye ayomete. Bono mama eki kitwenyeri kwena mosubwa okona mama mwenye are mwambia tokogo tokorora mwana ekenenegena gene kiabo omuramu obo. Hiyo ndio ilikuwa inamsumbua. Bono nateba inye ee nabeire. Nchi konyora naende omwana naende omoiseke rende naki bono ndache nkore. Nkamotebia, Yaya, mama nonya gwecha ande, toba sikorusia ende eye. Nitori kosana na yeye waki- wakati anyare kwana eyo mimba. Ani akang'anga akang'angera ni pi ang'angete bono, ninkora buya buna ndakora. Sasa, ah, Kencho atete- esukuru a- a- ngochia inde, atete korusia aye okomokania. ngomokania inde, nere atete korusia. tokangana nere bono akang'anga esukuru ngochie ndie ikabidi nga drop out esukuru ekero na droped out esukuru. Oika ore form ere ng'a?
Nachagete ko drop kende form one na drop esukuru nkagenda Mombasa. Egento kia kere na drop esukuru nase eng'encho boys ki baminto nkoenda bare esukuru mama tabwati besa aya saii are stressed naki akomenya enda nabwate naki akoba. Bono inche bono ninche bono ira emabaso emansa koniingia, ere bweka arwarete, bono naki ngokora, inche bono ng'ataa yaya, ng'a drop esukuru, nkagenda Mombasa, nkanyora econnection wakati wenye nilikuwa shule, juu bono inde inde esukuru wakati naende bado yokorigia egasi. Eeh, inde esukuru harakati naende ya okorigia egasi, Yeah. bono at least inche naga drop mpaka korwa esukuru nguru esukuru iga, naende nachia korigia ekonda, Sunday nkare mogondo chikonda iga, Mm. bono nachia korigia ekonda at least nkore, gose ne topost, nka ki kwanza mama gakogenda naye korwa, atotigete na baba, baba oyo atotiga nere baba oo nkaga are tari oyomo, baba oyo atotiga nkaga aria. Bono achi- baba oyio achete agasaba esuguri, tokamua ng'a aye nachi kobereria amache. Bono togochi konywa oyio, baba agang'ea koga, kogotera tata esimi, yaani bono agakera momura oye omonene esimi, ebrother ya my dad omonene esimi. Akamwakera esimi akamotebia, yaya, abana aba bakare kong'ura esuguri. Togakera mama esimi torochie are bono bwa otumekire enamba ya moiseke oye goakera momura oye omonene esimi, intwe togatumeka enamba eye ya omonto buna ejirani yaito iga, togakeraa mama esimi tokamotebia yaya mama aye ko ntwana mwababa, esuguria eria twamoete rende esuguria eyio yabekire ekero agakorwa inse esuguria eyio yabwate ki- ebwate ekero agakorwa inse toete baba.

Ogokina kwaino ase omochie oyo iga ase engencho Mwami nabwate abana baisike mwachandegete sana. Okay inche to my side onye abaiseke baminto barabwo mbaroche obogima obwo Yeah. to my side inche obogima obwo bwamberete yaani very difficult. Bono gwanchire Mombasa gwatigire esukuru gwanchire Mombasa kore form one. Tigotaokwa. Oyokorangeria gochia Mombasa ning'o? Omoosi batigete bono nkorerete econnection eye ase gochia ase omosike oye nkagenda. Ekero nagenda omosike oyio oye omwana oye iga arwarete achia gokasana Mombasa nkabera one month nkairana ndwara asombuanete na omogambi oseito sana. Omogambi akombwata. Ong'ira abaka bwoye, bantebie ng'a okoeire esukuru, ong'ira esukuru, naikire esukuru, omanyete bono omonto tari komanya obokong'u bwa monto, monto oyo agoetera mbokong'u ki. Ong'ira esukuru, nabera ororo amatuko make igo, naende na dro na drop, juu ya obokong'u boria inche mbomaete onde taiyo obomaete. Obogoetera ka. Obongoetera inga. Nabo tokobera inga iga iga, nonya sometimes nonya esabuni teiyo. Bono ogosenywa naki ngokora, esabuni bono teiyo, naki bono ogokora? Ngokwenda ochie korigia ekondo okore, onyore esabuni mambia osibe oyende esukuru. Bono sometimes nabo okwenda esukuru nonya na amatuko atato ewiki, okwenda abere ewiki, amatuko amange ekondo oria, twasomuboranete na omogambi onga, omogambi akombwata, ong'ira esukuru.

Banyagete mbare buya, lakini ime obokong'u mboro ororo. Ninduete Mombasa nkero ne esukuru. Ekero naire ne esukuru, ngakora ki? Nkabera esukuru naende amatuko make igo nka drop. Ekiagera na drop nkire ki? Besa naende nchiyo nkokora ki? Nko nkoirosia ne esukuru.
Aa bono bono naikire form two naende juu form one torochie nende Mombasa nairana nache nakora nakora etabu naende naikanga yachakera naende form two naende ebiasara biri biri bado bia ogodrop naende korwa esukuru yase ngacha ngenda gochia town maate iga iga ase egete gochia somewhere ase akorokwa gochia gose itibo gose gochia abwo igo. Gocha rigatima abwo iga, nkagenda ororo, omogaka na omong'ina barenge ororo. Nkabera ororo, nkakora omotienyi. Ekero nakora omotienyi, bono totenene rende abanto mbare nabo okonyora na abanto na abaya bare ne kera egento nkere ororo but bono eng'encho nere yaani aye okoigwa ime yago, hei abanto aba mbuya bare. Inche yaani naye nkonyora echance eye onye ne esukuru, mpere.

Obakera esimi obatebe bagotumere chibesa abwo, nteti komanya. Akabakera esimi, ekaba bono na mama narende toroche bono rende at least bono ngonya gotwara are ebingo ago korwa orende iga, egabidi bono ere ande ache gotebia omosubati ore, ase nakwerete omwana one egasi eye, genda mbu mokorere ki? Mosabere chibesa chiaye. Mama agenda, mosubati oria aye gotung'ena aye gotung'ena but mwisho aye ninde naye tagakana chibesa echio. Chomotionya oyomo. Chomotionya oyomo chwe nabete omotionya inche ntaete chibesa aye buna omotionya oria oika chilifu ibere na mia tano. Bono onsi ne chibesa otaete bono ongefanya aje gento nkiya bono naye ngokora. Matiboka iga ningorete mpaka ekinyonsi ngogingera omonyene ong'e chiria tokonyora ong'atanera gati gati nere oira gati. Ekinywe onsi nekiayera kiria akonga gati-gati. Bachia bagoeta nakora echihoteli, nkoboka nonya esaa esaa kumi, kwenda hoteli ya omonto, kwabera ororo gwakora. Bono sometimes omonto okoira ng'a aye neriraaya, bono tari komanya bokong'u ng'obwate.

Toroche bono barabwo bagambire, omosubati oye ang'ire, ekero ang'irire, moberesi January eye goika ang'ire esukuru. Lakini bono ere tachieti gokora igo, egasi agonkoria erio nonya na omomura atakore, bwe mokichombe oire ko orusie koruga iga, oire mpaka gose rianyamu amomate, nogochi korigia ching'eni korwa. Mogochia koria kera egento korwa, chimbori nabwate nchiria chigoita chiria chimbori chiria chinene chiria chia ogokama. Chikorera chionsi gochia iga nabwate bono chi- chiragoite bosa. Ebituma akorete gose ne chiguni ten, naye gosokia isiko, kwanekere. Embura ase egotwera, chiombino chire, chimbori nchire ororo, chingoko nchire oo. Embura ase egotwera ororo naki ogokora, oshugulike ne ebinto ebi bono ore ebinto bikorusia ko bionsi. Bado naende omokori. Bado iga abwo nari konya nakorire bono class eight. Bono ere iga ayaigwa aache gosaba omwana rende mama oye tata tata nere oitabete, koigwa oria? Mama iga yakwana taka, lakini tata nere oitabete. Bono baadae ekero nachete gocha iga nari ngobaboria why mwa mwakorete igo, mama agantebia yaya ndatong'aine, inki kiagera ntagokora igo. Ase obogima bwabo
buna okonya gokina iga, egwegete ogatware kulingana nase enchera gwakinete enchera ebinto kware goetera. Gose gwaigete ogatwara obororo obonge kulingana na enchera kwabete rejected, treatment kware gokorerwa eye yarenge tofauti na ya abaiseke bamino. Nabo ngoika kwarengereria, kwanyora bono hasira chiagopandire, kwanya korera gochia iga abwo. Enchuma eria yagaikire gose ndiri ang'ita gose naeba mbotuko, eh, ntaire lakini eng'encho nkorera, nkorera yaani narera, abange mbori ng'icha abwo. Inche abwo nkenywe korera iga abwo eh, inche nabekerwa baka egunia ime magnet echuma egosamba korwa riko iga, aye kombekerera amagoro, Oyio ng'a okora gose entara,
akombeka egunia ime, ambeke ante iswe amabu, Aye bieka abwo, atari goita abande. A- abande mbari goitwa, abande mbari goitwa nonye, Mh, ah, ah, ah, ah, inki bakoboriwa? Lakini inche, nonya bana aba babagosa. Inche nkwaitwe. Ekero obwate etabia embe kobua abande. Hapana, yaani nire eng'encho nere ya omo okonyora omoibori yaani anakuchukia. Ogochukia koria agochukierete bono ya make yaani ebinto ebinge okonyora bisarigete throughout. Okay.
Eh. Bono ah, gwatigire esukuru completely, ng'aki obogima bochagete koba after bono kwarurete? Okay, ekero natigete esukuru, Ngendiete esukuru nkaenda egasi nyangoba, omosubati gete akandika egasi bwoye, ekero andika bwoye nkabera ororo ere ntwaraberete nere. Omwana oye korwa arenge emeri enyia naende boka oroche ogaikia omwaka na gochia moino. Ogokora egasi ya oboreri. Ee ngokora egasi ya oboreri. But yakwampa aye, omosubati orenge omuya, juu nonya nere bono omanyete nabo Gokorigereria omonto kwasoma minds chiaye naki chire. Nere okorora ng'a ore abweteire bono naki kiagerete arenge. Mwa- mware koremania. Eh. Aeterete emechando naye ne emechando. Yaani ere ng'e- ekero okomorigereria, sobo yaani bono barabwo mbare much better kobua nonye nintwe bono. But bono obogima boria amenyete, alafu ukisikia story za mtu omonto agogotebi yaya omonto oyo sijui oye omwana omotang'ani omosacha omong'ao oyo kabere omosacha omong'ao na oyo oyo gatete omosacha omong'ao, bono iga bono nabo ogomaete okonyora omonto oyio namokarenge naye. Kwanyora ng'a emechando kumbe nabwate, Na emechando nabwate. kwanyakore mani na emechando yaye naye kwaburukana na eyao. Mm but bono ere tarenge mobe.
Okay. Juu ere egasi yaye torochi bono nyango bagari bagachire banekire echae, inche enyomba ngotigara. Chinsa tokorana nere arwe nyomba gose saa mbili chinsa tokorana nere saa saba gose mara koba saa mbili mbuya agocha nyomba bono naende ntoria kosumbuana nere mono but sasa kitu yenye nami ilikuwa inanisumbua bono omosacha oye omanyete omosacha oye nere ondigeretie egasi eye yaniambia hivi onye ngokoira egasi.

Eh, nkachokia ebinto biane, konya naende nanyore econnection ende, ngacha nkabera nka amatuko abere Nairobi. Okay.
Nkabera Nairobi aro, bono nabo nachete konyorera omwana oyo one korwa. Naye nikapata mwanaume mwingine, ah, aye rende inchera ende nkarora yaye, omanyete life yokoba single nero teri engiya, ati aye ati ango ndare atema gochia iga iga. Buna kwogoteemana na kwogosaria. Bono gaiga egasi eyase nagende, ilibidi niache. Ngatiga egasi, ngachanga, ngana aro, okay, onde taiyo omaete nka, gose nabeire mwase igo. Nkabera nka. Ah, rigo nonsi tata omino naende. Mh, naki omonto tata taiyo. Yeah. Tata nakorwa agakare. Okay.
Tata ninchete nakorwa ase are rituko rita ng'a eh, first time. Ekero nagenda ororo, lakini naende iga abwo naende konya naende na dropped korwa esukuru, atagete kong'ira esukuru, nabo oria ong'ire esukuru iga iga, onye gwasinyeti kong'ira korwa nka, sayi nari otagete kong'ira esukuru nakorwa iga iga, tingochia sukuru, nkabwata ase chibesa abegete obuya abaiseke baminto konya bang'orokerie, nkabwata nkaboria chibesa chiaye ng'a ngacha gose. Bono tokong'ira esukuru onye gwasinye tokong'ira korunga. Ekero ebinto biasarire kere nari oche kong'ira esukuru tekonyarekana.
Bono kwabire mosigo kwairana ekoro Nairobi gwachire nka. Nabire mosigo nairana ekoro Nairobi ngachanga nkabera amatuko ewiki iga. Bono mama ntori koigwana nere nataramanya situation ki nkorete ki ende. Nkabwata Andy aria naro omosike omwabo mama ominyote bobaracho. Mwamenya bono ngachanga rabera nere ororo, ekero nabere, nkarwa ororo nere nkanyora bono eboyfriend mbwate nigo arabwate. Andy aowe.
Eeh bono sikoba nainchuo. Ere nanyuomire.
Okay ere nanyuomire but omosacha oye achete nani incident gete yabete, mwabo amenyete motiboyore, omosacha oyio aye nkebogire ango. Agacha agakora ki? Agasira. Naki asirete?
Iga abwate story eyio ere tingomanya nonya. Mm. Mm. Bono. Juu mi nikuja kusikia tu omusacha oyo okuri. Mi mwenyewe sikuwa namjua. Mm. Rituko erimo bono ngaaka esimi kende moanti yane iga are. Na anti yane kumbe nabwate enamba ya esimi yaye. Na mi sijui. Wee nkareta eshida nyomba iga abwo ai anti oyo yane bono naki akombera eye. Yatoka ng'aye na anti yao you are sharing the same man. The same man. Mm. Wee eye naye emekwango omu naki ngokora. Nkarora bono ntogochia koigwana nere. Naye eniure mtu mwenye hasira.

Korwa okina gweteire changamoto chire chinyinge. Challenges chinyinge chinyinge. Ekero kwang'akerete esimi ya riko are kwabwate gwakwanete buna omonto gete yaani otagete ko give up what happened? Inche kinde class five nagete konyobaka eriogo. Inche bono obogima obo bwabete obokong'u. Inche ndete konyobaka eriogo iga, naimokirie eriogo. Bono baba nkaga abwo, agacha naikaransete jikoni, agacha, yaani riria nkobeka eriogo iga, akaria kang'aa, bono nkaboria omong'ina oye naki ningiya ekomoria, okay, nakuruga abwo ase ng'iriri bono iga abwo ng'a ting'ii mbere ororo nche gokora ekwerende, naro nintagete kweruta egesima ime. Juu bono buu yaani akiri yane bono ekoridia ebinto ebinge, biri nonya na omwana atabwati ko- korengereria. Naki bono ogokora? Bono ndengereria mpaka nyiborie gaki obogima obo bwambereire obokong'u, aba tari norwo ororo otigere abwo bakomenya. Ncharo nayeteire yaani kwa- koigwa omonto okoyeteire mimi nimeyapitia. Bono buna togokwana iga, what is your relationship na your father? Sayi inche nonya nokwana ntorokwana nere. Aye arare nonya nesemiano ara nonya mama oboki rituko erio mbokoi nyomba mbokoi ara omane bobe. Bono ang'angete aro totari pi inche ndwete Nairobi baka na omwana oyo one kabwate one year six months alinikataa kabisa aimogetaa agatebia mono agerete momura omwabo esitebu. Brother yaye esime. Nkamotebia ii nyaroki eye arure Nairobi bono ntaete komotoma anga okay minto bono nabo ere iga iga alafu emete nesimekire buna iga iga emete are emenge sana okay eye ne pari ere inse abwo iga. Agateba omwana onde tande gosia amenye ororo abere ororo bweka. Tari bituma agokoa tari kende agokoa. Wende Kisii uka huko peke yako.

Mori gocha koragera nyomba aa gaiga, monto ebitunwa biane nachete mogondo bigere, abwo aro yaya ntong'ainana. Igo bono ekero gwachire, lakini ekero otaiyo. Ekero ntaiyo aro abanto bamenyete buya, stress teiyo. Mh.
Ah, bono. Atigete kogora esabuni, esukari, amafuta, echumbi, ebinto ebio mbiri kogora nyomba. Gose narwo Nairobi, eh, tari kogora kende nyomba. Mogondo oyo gachire tari gochia.

Eye agotomere.
Ngwachete okamanya tata omino real bono oyo okoiborete. Okay mama aliniambia antete seino mbirongo but sasa bono omanyete eng'encho eria bono nkarara aye nacha juu naensa enda huko upate alishaoa bibi mwingine kitambo na abana babere abanene nkarara aye nacha. Lakini kwaganeti komanya your real father. Ee inche naganeti komanya.
Bono kogania komanya okoiga nonya naganeti komanya. mama angekupeleka tagokoira eh. Bono omoboria tagokoira neba mbabe oyo ore iga iga no nabo akomoboria agotebi lakini tagokoira ororo eh agokana. Bono naki gwachete koirana iga igo bago omonto? Obabang'inanete ekero ndwete nakorwa. Erio bono ansereti. Nintokanga Nairobi kimbwate ebesa ng'ebangete naki eye rende kingogenda chun namaete obokong'u boge bogendererete. Kingogenda nabo ngokomba omogondo chun eight thousand ngomboe ndige na etinga ereme alafu nsimeke. Bono nabo ogosimeka ebi biaye rende agora. Atebete iga iga tindaeti gokorora. Mama, rituko erio mambia aye togapakia ebinto, nonya nogoteba pi aye, teiyo. Togacha seino igaa bono osoma. Togacha nka iga iga inka bono seito nka. Tokaenda oro tokabera amatuko abere, kwanza ng'a ewiki. Mama agati yaya, tiga nkore ki? Tiga ntire, aye okwenda obere obe abwo omino. Igo.
Yaani bono igo. In short kwayeteire amang'ana amange sana. Aro nayeteire bono iga saii saii neri ng'aso ng'ende gose nimbo barache iga are nsibie chianga nyore miambia ere nkore ebituma ndete torarie. Aye na baba omino iga. Inche na baba na abana aba iga baroro nabare babere iga. Ase abanto bagogotegerera gose abande bakorigereretie chinsa echi iga.

Ong'anye otige ebinto biaye bigosareka ase engencho Okay. maybe adireirie ebinto bibere bitato. Tingong'anya. Mm.
Ju, me- sai ase obogima bwange nkeiti sai, tindochi gose rinde ndang'anye. Agokonya gose oyo oratabe gokonya nche rende nabo agokonya. Nabo agonkonya.
Omoyo oro bwogokora egasi nimbwate. Mm.
Naende nabo okoba omwegenwa ase egasi y'omonto. Egasi ero, Mm. monto nang'a egasi asiwe na wasiwasi. Mm. Tata omino aise koba nategererete gose nakorigereretie, nki oramotebi?
Amang'ana aria y'okonyara gotoira yaani gotobogoria gose nana ki maybe kwatoira kwarora ng'a ntoisaini baiseke gose mbagogokonya okay intwe nabo togogokonya inche mpaka riria okong'ira bobe mimi bado ntakusaidia tu.

Basike baminto barabwo nkobateebie, nabo orotio Nyasae aye akobasesenia inchuo, nabo bakong'a omoyo. Aye oyoka brother. Babere, yani babere timate naki nda ndamu ndamushukuru ang'ana juu tanya gontuguta. Ah. Baba nabo yani ninserigwe buna ndaseriwe. ere bado ananivumilia tu. Inche baria bagotebia bono ee gwachire ng'a iga okoenda, ase taiyo ogochia bera aye iga iga. Kende gionsi keria yaani ntorara nchara pi tari torare nchara but tukae tu eh. Inche baria bado ngonkonya are. Yaani namoshukuru tu juu onye ntiga taiyo.

echumbi, esukari abana bakonywera ngo ri yaani rikairo ndatebe gose ne rikayo eh, bono intwe nabo tamenyete igo yaani naende nkorora comfortable
Gochia otware peace of mind. eh. Bono omanyete stress chinyinge na ichi bono okonyora okay inche nonya na ogotarara kwane kotegerera gotegerera ekwo erende ekiya ready tari ng'a nkende, inche okonyora chikire no ensa ase taiga stress sasa ndio zinaanza kupanda kwa akili yangu stress chikong'aka yaani bono chikong'aka mpaka naigwa ndwarete juu bono ngochia korengera maambia naki ee bwakire naki togokora naki tokoragera baba ntaiga gaki tekonya goichana moche korende naki bono ogokora maambia tokomanya naki bogokia. Eeh, bono nabo okonyora yaani yananitie anga moyo, kwarorire? Inche onye tari ere, by the way inche ndoche koranga nakwete kare. Inche omorigereria ekero twakwanire amang'ana aya amange, sometimes eki kinya gosoa ase omotwe one neri ng'a enchera tokorera abana baito baria tokineti, baria tomeete nabarabwo, either ba nabago, either naba abande, enchera okomenya na abana baria omeete nabarabwo matters a lot. to their future. Torture nere abanto baeteire, abana baeteire gose aye bieka gweterete kore omoke. Sometimes torture iga ekoba ase omonto emiaka emenge sana. Estory ya omo- omosubati oyo togokora nere iga iga, ekero kwanyetegereire nabo ko understand torture abeire gagwetere gocha gocha mpaka bono. Konyorire at least hope ase ng'ina kore oyio bamete nere iga iga, oyio ogerete are moyo buna agokwana. Naende noroche kogima obaamate iga iga buna ateire nonya na endagera nabo erakong'u ase bare konyora. Onde bwensi oraba support by the way, onde bwensi oratake kobagorera nonya na ebituma, I know my people can, onde bwensi orabagorere ebituma, nonya na egunia, omong'ina oyo iga onye akoriere atebe moche korwa aye namokonyete. Onde bwensi oratake kobagorera nonya shopping. Aah you can just call me. Nimaete ng'a abanto ngosupport bare Winfrida, onde oratake komorigeria egasi nabo okomorigeria, onde oratake gosupport omong'ina oyo iga iga iga you can do it. Onde oratake gontebia ng'a Mark nimbwate egento gete ase gete otagocha opikererwe omong'ina oyio gose ore enchera ki orabasupport, onde oratake nkore shopping ndete esoe enke iga Just call me Eri tore enchera ki ekoba naende baria barataka gosupport Winfrida. And I will be happy egento ng'a Mark Knight goetera story eria agwo obogima bwane bwachenchire ase enchera eyemo gose eyende. Winfrida, Yes. Intwe tokoreta baye omino, tokore chinkwana ibere nere,

Where there seems to be no way. Nabo okonyora ng'a buna next bono gochi motuga endagera tekobera mochie oyo. Eh, and eh, it will happen. Eh, eke nekento nde imani nakero king'a goetera story eye gochi bosia maybe ndagera nabo etabore iga iga nabo okonyora ng'a omonto oyo ere ore koruga aria okoeire egasi omonto amoire gochenchia obogima bwa eh, your grandmother mbuya mono tiga ndete baba omwabo Winfrida

Mbuya mono nakire mbuya mono ee ase ogocha iga nainche nagokia na oyo na omochokoro one obereire iga iga nyaroka yane yachete iga iga ekanyora omwana oyo akagenda rende momura oyio agachia agacha. Ekero anti yaye ere maate aywo egatiikaire omwana oyo one, ekero yamoire bono obogima bwabeire, ise atatageti mwana oyo. Bono nkorwa aro nkoboria mbuya mono, ekero ogoseria omwana oyo akagenda esukuru akabekwa, agateba tindi goakana na mwana oyo sukuru. Yabeire abagambi baira omwana oyo sukuru, takorwa fifi. Yesu. Yabeire yabeire bono omwana oyo okoenda esukuru o- oirana. Gochi gocha bono agotebi ng'ina ng'a omwana oyo moirani mpaka ase ma baba omino. Inche rende omwana oyo ofumurire tari gocha okwana kende ere, omwana ocha baba nachire komoboria mboko ng'u mbuya yaya tata, tatagete kondora. Buna akaba ase eria, ninyaroke eyio yane rende oche otiga omwana oye chinyang'au chimori. Bakarara egete ngaki ritoke bwakia. Omwana oyo akaenda mpaka ase omogambi akarigia oti rende nyaroka yane mbore ekwe obwaa rende nchesariri omogaka one nkebe ninche omuya. Omwana oyo one ofumureire onyorire chinyaroka inya. Oyo nere omonene na abande mbaro. Omwana oyo one ekero achia konyora omwana akanyora enyaruka, nkirete igo omwamate ogocha ogontebia yaya rero omwana ogo bono nache aragere, nyagitari namonyore lakini enkwana bagokwana ne embe nyabisabani. Egento nakorete ngake nkabeka esimo nkaboria korera aye. Konyora mama omwabo tarakwa, na ise konyora tarakwa, nkarwa ororo nkamoboria, onye moroche nyabisangani mwana one tari gotara, nkware korwa ng'ombe yao ocha gochanda omwana one. Ekaba aywo agateba yaya baba inche tinkwaneti abwo, nki gekogera rende omwana oyoo? Gwachete okoikorwa aa nkende gekogera motari komobeka esukuru, ng'a inche amang'ana abesete ngoakanera bisagani. Aya omwana oyo agacha aa nkoboria ng'ina agateba baba bono komuria aa nomwana gakanire, itogo tugute omwana, nkoboria are koba omomura ng'aki are gokora. Chinkamotebia tari mang'ana omwana oyo one tamoneti, twabeire twabeire omwana oyo ribare nakurusie ng'ina oyio akagorete oboremo mbacha bagakwa bonsi. Omwana oria ofumorire omwana one rende nkai nkoenda na abana. Nyasaye buna are omonto bwa okumia onyorere omwana omomura. Omwana oywo omomura naye naria eria akorete ki naria amanyete lakini tatagete kororwa nonye na ase eriso. Inche narure ororo bono nkoborie bono omwaka omoa ng'ana inche nimbwate obokong'u. Ng'aki rende ngokora na omwana oyo rende ebahati embe rende kwa omwana agoeta mbwanu nabo akong'aini. Nere agachuchwa aka nabwate akanyaroka ngateba mbuya mono baba yane tiga tobera komo. Ikaransa eki tokonyora nonye na ekibe Nyasaye tagotosesenia. Bono nabo togenderere ata nomwana oyo mbuya tore, echibundi yagokwana gose mwana oyo namotagete agoteba ng'a aye omong'ina kora egasi yao, na enyaroka eyio yao. Bono nabo topomurete igo, nabo tokonya koria eki tokonya kogekeiborera lakini nkonya gokora ki? Nkonya gokiborera. Bono oroche ntache ntugute, nintugute gaki? Nintugute eanga yane? Ekero erio ngotuguta nainche natugutire. Nonya esokoro yaye ekero asirete atebete omong'ina, tobasa gontugutera omwana oyio koinyia, morende egesusu aranyore okobeka entigatigi, bono nabo mbobegete iga, na inche nabo mpumuriete iga, nabo tore iga rende. Bono chifundi omwana oyio agochia goakerwa oyio ase esimi, omanye gose ng'a ntagete nko onye barenge na omwana oyio one, akotura esimi, oteba nokora ki? Tiga babe na ng'ina korwa buna mwatoorire. Inche rende bono nabo tore na omwana oria iga, nabo tofumuriete omwana oyo ogoteba ng'aki ngokora. Baba, ngotama korwa aya yaya tobase gotama ng'ai rende ogocha iga, otamu omosacha rende otwo kore egasi toikaranse iga, nabo tore iga bono iga buna gwatonyora, ande nabo tokonya goitera iga.
Abanto abange nonya intwe kare togokina, ekero okonyora ebinto bigokong'a ase kware gotamera nobaba omino. Baba babere nabo bagogotukera nonya na ekero ebinto bire bobe. Naende mbuya mono ase okomorina naende ase okomwancherana. Buna bono nache kwancha mogondo kware. Mogondo tware kware mani arwao naende nachi korigia ebitari nere ogenda ogosabusia anga twakoganyete igoro, ngwachiche, esimi ero nabo onyigwete.
Omwana oyo. Omochikoro oyo omonto atari komokonya nki aramokonye ekero okomorigereria aye? Ee bono ase okomokonya rende gose egasi buna rende moratware Nyasaye arabange omonene okobanga tari inche nkobanga nomonene orabange buna araigure ebisio biane. Nantebie ng'a iga iga endagera nabo erakonkonyora? Ee endagera ero ntobwate akong'u konyenyora. tobwate akong'u aro na esita ero gocha konyanyora nakong'u toranyore erongori tong'u torare matoke onsi taiyo bono oroche bono riria torigereretie totu riria abana bono babwate bare rikorora bono ngaki togokora iga engaki enga na omosigo tokoria. Omanyete ng'a abanto baito batorigereretie chinsa echi iga. Nabo bakonyora ng'a bagosiserera endagera konya ore nonya nebituma. Ee nabo ngosukeria. Nabo onya gosukeria gochia bosio. Na omoche korwa bono nere ogosaba nkore ng'a Nyasaye amoiborere chinchera anyore egasi. Mbuya mono ase erieta ria Yeso. Eramokonye. Nabo agwo ngotigara na egechuchu karanyore, karanyore Nyasaye komoigorera enchera tagotogia egechuchu kiaye. Goika nkerendete buya buna bono gwacha iga oranyore egechuchu nkerendete buya. Naye togwaka aah smart.
Ngochia ore kanisa? Ee ngochia inde Catholic.
Gento keria kende ekero ogocha gotiga ake gosio? Ee nabo ngotiga aro ekero orantebie nabo ngotiga.
Gekogera okore asio? Inga ne enchara aria nanyora omosubati onde obwate ore kogenda konya mwamu ee nanga nasiba nchera abwo iga agorire akoira omogeni.
Nimaete omwana nkosesenigwe are? Abo Tata kingocha erieta riaye. kingocha gocha ga next ngocha gocha nde iga kabisa buya eh ngote ng'o mong'ina ncho naikire para iga iga nchi nkwa to meguni Amina.
mm? Amina. Nyasaye akogosemia. mm.
Mm. ng'ana ria oria omwere ase abanto bakotegererete chinsa echi Ekio omwari gose Nyasaye nere ogosemia. mm. Nere okomenta chingubo chionsi. Naende eki gwakwanire, Nyasae Omonene naigwete eki gwantebire. Mbuya mono. Eh.
Mbuya mono mong'ina. Narokire gocha ase enka yao. Mbuya mono Inkogenda. ase erieta Kingo- ria Yesu. Ingocha koirana next time. Eh. Nkoirana na amaseseni. mbuya mono ase erieta ria omonene gaki ngende taba nonya na amache enyongo gaki ngoteba arenge ekero gwachire mpaka rigoka ogokone embura kegotwa ogokona iga rigoko gose ogendwe orete obori omo atakune naye nere atakune naro amaisemi ya Nyasaye. Amina amina okong'u mboiyo next time togocha engaki ende okonyora ng'a ngocha tore buya naende Nyasaye a- agosime naye Aigure Nyasaye tiga chinsa. Nyasaye tiga asine nonya na omochokoro obo Mbuya muno ase ase ayio ayonsi piaete naende bono omochokoro nantebie ng'a Aye nomanyete sobo boronge ase ase ase Ee, aiboreti. nkachiba abwo. Ase aiboreti bono ase eng'encho Ee, torochia ase ase namoange- aiboire nkachiba ee.
Ase torochia iga moe- namoange ase eng'encho bachete na ng'ina. Ee, Mm. bono omoiseke kogotana otwo komanya oyomonyorete. Bono oraiba aiga, bono eng'ombe yao Nimanye ase yaibukorwa. Ndokomanya. Eh bono gwachire nyomba namanya ase kwai. Ndokomanya ase kwete korwa. Aba okonyora omogeni abwo inche roirire mama. Namanya ase kwai bakorwa. Takomanya. Basi eyio.
Amang'ana ayio aba igo eyio. Mbuya mono. Mbuya mono omong'ina. Mbuya mono ase erieta ria Yeso. Nyasae omente amasesenio. Naende nagokire ekero mwate nabe enoe. nera enyinge mbuya mono tata. Yatokore korwa ase aye enche magnet nkore gotomera ase omogano gocha. Tata Nyasae abaseseni naende abameante amatuko na amagoro ase mogwetaki obonyansi bunye kogororoka. Amina.
Amina. Thank you. Tomerana ase omogano gocha.
Bye bye.